Yo guys, esaki ta Friday feature, The Talk, esaki di tres episode, nos tin awe e modelo Jordan van Putten. Jordan, kita kiko man, konta kubo, konta kubo. Nos ta rustig, rustig. Ta rustig? Mesa. Okay. Yeah, nos ta riba chairs. Ah, mi nos asi ba wak algun je kono kikaba, pero nos ta bai full mene riba chill, no tin mene un kos ek mene, nos, nos ta dis bijna pregunta pa pregunta, full suave, Manera bo kan okay. responde en swap riba dje un rato, jump en next pregunta, e ta algo full rustig, kune full calm. Oké? Okay? Awel, meneer si nos normaal te papia. Sa, sa, okay. perfecto. Sin de pensamiento, Jerry. Ok. Hasta bij die viaja ook in de primer pregunta. Um, la gaan explicar um primer como bula na tu cos, meneer. Um, met die main questions dan die me mes, después de bula pa e social media questions dan, anto pa die tres um, sector die koki, met die tres random questions pa bo. So, ese ta e format pesaki. Um, Nos ta na pregunta numero uno. Ken ta Jordan van Putten? Contame algo verde, meneer. Ah. Waar ik balanta, de naam tiki mosa. Ah, e juice, e juice. Spelen e juice, no? Oké, oké. Naam is saus, naam is saus, naam is saus. Naam is, ai, oké. Wel, wel, wel. Maar naast ik na Aruba, mm -hmm. uh, maar wie ba primeer ocho años que na Aruba, después me mudé bij Holanda. Na Hulanda mi a pasa shete otro añanan, despues bin bèk Aruba pa tres aña, biba na Hulanda un be aña mas i Spaña tambe un aña i awor mi ta e bèk kinan. E kos ta, mi no lo bisa, ami lo krese den un bario, bario asina, paso ami a dis bai tur lugá ongeveer, mi tin memories di diferente lugánan, so e ta manera un tiki split, no? Pero I guess si mi no mester bisa Unda ami ta kòrda mas ta mi tempunan di Hulanda, ora mi bin bèk tambe kinan na Aruba, tempu di kolegio tur por ahí. Dus ja, esei ta ongeveer di unda ami tur a biba. Ama konosé bo nèt ora bo yega Aruba bèk, right? Den, den mene e. Korektamente. Den e temporada. Ama konosé bo hulandes ainda. Kere nos.

y ya despues caba school oki nan bay studia for tur cona ey pero sa ongeveer mi background di una mita un tiki split pero no sai. Oke en ya cu nos hopian lo bo bisa menciona Hulanda anto Aruba kico ta mene e diferencia pa bo si bo wou bisa uno cu ta mene

ami lo bisa despues ku ora mi a bin bèk di biba na Hulanda tambe e hendenan ta full diferente. Lo bisa bo? E estilo ta un tiki diferente di kon e hendenan ta na Hulanda i Aruba. Bo ta wak esei, e mentalidat ta diferente na Hulanda ku Aruba.

Mas pasion, bo lo bisa. Palabra nen di glè. Pasion. Pasion, pasion. Palabra happy bon, no? Si, pero tur dos tin su stilonan, tur dos tin su prosnan, su consnan, ta djis abo mes mester wak kiko ta pa abo, no? Good. Um, dus ja, e ora mi te kere ons por jump na, ons por jump di, sa mi sta, wa, mi no ta ni prepare, mi ne move ne, no, no, nos is jump na pregunta number 2. Next one, next one, kira bai, ribe flow. Sa bai ribe Jessina. Kiko a inspirado pa drenta den e mundo di modelaje? Kan nan tiki di, sa, ban jump. Um, Mi ta kere wak man'e ora mi a bin Aruba bek, na un tempu ku mi ta dies bezig ta wak hira en dia riba Instagram mi tabata wak un par models nan ta bezig ta hasi kos. Tempunan ei ta mi a wak SLV models growing up, mi a wak

temponan ei Esther Vito ta buskando pa un models pa glasnan, pa brilnan ku nan ta hasi un campaign coming up. I un amiga di mi a bisa mi, ey, bo mester manda un potret ku un e bril keda. No mi su bril ni, ma mand'e, ma mand'e na e Esther V owners i nan tabata interesá, nos a haña nos interview i den asina mi a kuminsá e promé shoot mi ta kere tabata ku nan pa e Aruba Vision Center ku ami i mane. Esesa ta letter mi prome work di año wow. sa nari male pero ey no fa rocky koy gewoon we sa. Nice. Nice. Um, después de ese, me quería no so comienza papi más, más de contact, no so comienza si es Summer Sundays, na, yeah. no work together, no so develop junto así, na. Yeah. Y yeah, te inang uno más. Como mencioné, sí, sí, mene, a pasobra un dje prome modelonan ku mende nos a traha huntu. So, um, e ta kind of miskon ke proyekto ku mi ta siendo awor ki, ku mi ta developing models, pero abo ta Correctamente. nos dos ta developing otro. So, a mi ta subiendo den Correctamente. skills, while abo tambe ta subiendo den skills. Pero Sí, ta mas algo e ku hopi mi espe- tana. mas e hopi especial pasobra ta ta algo ku nos dos tabata basic ta tira nos mes den dje sin sa Aha. hopi di dje i tòg Sa. nos tabata hañando nos kònta na Sa, sa, asina. sa, sa. Um, E wera, esei a yuda mi tambe hopi, e Summer Sundays nan definitely tambe a yuda mi hopi, ma djis kuminsá haña un passion pa djis create un image, un beeld, basically un painting den un momento y djis capture, bo sa, pa ta sa esei ta pa ami un fotograf asina. Y ya, despues mi a bai afó y cos a djis bira nice, mi a echt trist'é hopi mas, mi a haña mas fotógrafes cu kemi ta traha cu nan, un amigo di mi hopi bon. ku ta ta un amazing photographer tambe m'a traha hopi kuné so m'a gust'é hopi m'a gust'é hopi despues m'a hay un par agencies na Spaña ku tabata interesá den mi den mi looksnan e tabatin un open casting pa pa djis buska modelsnan di all types i m'a bai i nan tabata di biaha nan tabata interesá a joy nan, a cuminsa traha cu nan y den nan dreste si es trigon. Nice. Nice. Ok, mi next pregunta ta hopi cotai cu mende loke bo a caba di conta na ultimo hoy, cu Spanje. Mm -hmm. Kico pasa yes. cu e cos cu te awo bo ta mas proud di dje den bo carera como modelo? Um, honestly, wak. No, uh,

market pa kona ei y na Spaña ta ta hopi grandi Barcelona ta un luga unda di unda e mayoria di companianan cu ta haci manera coca cola marcanan di di bien diferente cosnan di di auto pa pa brands pa horloge tur cos ta enan nan ta bezi ta shoot nan ta ey bay hendenan afo tur e kona ei awel mi haya dos mas grandi cu ta ta uno di coca cola uno pa toast toast como ta spreke uit mi mi sa Cu ta un Jolie brand. Ta us, algo así, algo así. E, e, e beer thing, um, right? E beer thing, correctamente. Okay. Um, dus e ora, uh, maar e dos shoot na e, y ta, ta hopi, hopi, hopi nice pa wa con un shoot así na ta worden así, con e videos na ta worden así, mm. mi ta corda, E Coca Cola shoot nos a haci na un pool under water y nan ta tin gran bien cameras full crew full un experience y mi ta ta filma nes y mi ta leta patras den studio mes cos cu Sundy Toes nan a haci cu full un studio masha grandi mes y e tabata mane mi ta kere e first stage nan cu ami ta tin pa echt un modeling lifestyle. Claro, na e tempunan ey mi ta studiante todita amo, dus mi no por a haja full focus riba mi modern career, pero tog mi ta happy cu loke mi a haci. Sa, sa, bo haya e taste of it tambe. Correctamente, y Bo comprende, sa. mi, ami no sa e nomber, pero bo ta data riba na Instagram di mi ne un brand di paña of un cu cu ta bende paña of something. Un lugá ku tin su nòmber ta mester konosí na Spaña i Europa. Ah, ok. Um, sa kita un shoot ku ma hasi huntu ku un amiga, collaboration. Um, nos a hasi dia shoot pa hasi content, asina, e tabata pa ASOS. Mm. ASOS, SEAT, kuta un marka hopi grandi, na tap shell di diferente. No marka, ta un nomber basta grandi, konosido pa Instagram, mm. i nan ta di sel diferente marcanan awel nos a haci e shoe di collaboration hunto mm -hmm. y nos a post y despues di un tiempo nos a bin word approach door di actual brand bisando okay. nos hey nos por usa portret nan pa pa por shoot di pa poner riba nos page nos a mene hey nos a kiko usa dal bay dal bay yeah. dal bay rumai dus ese da un otro archivo que mene okay nice nice nice um, Definitely hopi plans man mas pa bin, mi tin hopi hopi speransa den loke mi kapasabilidatnan ta. Dus mi ta keda pende ku esei puerta abru mes stando lo wak, temp nan lo wak, ey bo nunka sa ru man. Nos ta keda pende pa algun kos ku ta bin den futuro, no? Sowieso, ta bai bin, ta bai bin. Awel, nos ta jump e ora pa pregunta number kuater di biaha. Manera mayoria hende por komprondé, bo ta modelo,

Ame ta cu un bon modelo como mi un bon actor. Bai Exactamente. Paso bodo idando conta historia. Anto, o sea, la gran ben ben que pregunta, mayoría mayoría gente para comprender boto modelo, pero mi te help como artista, right? De hoop mm -hmm. diferente forms también. Wanneer boto escribe poema, um, boto saca portret, enzovoort. Kiko sino mas boto hace cultuur, kiko tour boto hace cultuur expresabo mes den jele. So, um, okay. Van bisa, ok, mi tin photography, photography, mm. mi ta kere hopi close related ku um, modeling. Mm. Mi no kumisa, ma kumisa recientemente december, ma hay un camera di mi mayor nan, um, na samba ta sa kumita usa algo kun fotos, na ta sa. Dus na bisa, ok, mi sa na un camera, ta ta un Nixon dei tres mil sinku shin un bes e kamera pa hendenan ku ta kuminsando i ama bisa basta kiko mi ta disput pa di try it out i ma end up ta gust'e hopi play ku neli edit ku neli hasi diferente shot angulos e kos ku ta yuda mi hopi ta kuminsando tin inzicht den kiko mi perde e picture djis mi mester djis learn con pa traha cu camera um, y awor tiki pa tiki mi ta develop e mas y mas y mi ta spera pa saca bien content pa en nan disfruta tambe Ja. um, aparte di esey mi ta kere poema nan um, mi sa scribi mi ta scribi hier en der no, no most of the times mi ta scribi den mi notes mi ta echt scribi riba papel of algo así nan e ta diferensiá di di thoughts di um kosnan ku mi a kabi lesa i mi ta argue riba nan um kosnan ku mi ta collect e ta depende mi ta haña djis poetry in general ta djis un manera Oké. arte djis un kos di ekspresá Mi tin un, mi tin un pregunta pa bo. Ki bo ta preferá skibi den bo so ami tambe ta skibi mi thoughts ku tur kos right e ta e ta algu ta hopi helpful to be honest. korektamente A bo ta preferá skibi den bo telefon òf riba un papel?

E cos ta, mi ta just hanga arriba un telefon, ta hopi mas easy pa correct, you understand? Aha. Despues di, casi cu no able, y ami cu mi mane, no, mane four languages in my head, ta sciri Ja. bien kaka, Ja. and despues e, e ta hanga hopi mistakes nan, dus tin bia mi ta mane, oh, ok, awor mi sabia correct tur e cos, saca full un papel nobo, full e cos, Masivo, dus mi ta mane, masivo. lami bai riba mi telefon. Hasta esey a mi gusta, mi hasta gusta mi neer. E, e copa. Eh. Describe it. Hey, nice, nice. I should try it more often though. Se se se da algo de mine eta eta ora so mine as ma bir un photographer for business e fun of it mm. ainda pero toch bota haya mine e stress de business, right? Claro, claro. So, um, ma, ma jump de mine paintings, Skibi nice, e con nice. stress relieving pa mi on to mine mi estima ese e nota digital que nota algo full otro. Ah, my god, my god, my god. I should try that more. But I'm I'm meeting ese mas ku e paintings dan. I'm yeah. in general wak I'm nota un mi bisa un Picasso of algo así, no sa. Mm. Um, mi ta jis hasiere or mi tin fon, mi tin mi tin gana di hasiere, mi ta koi un kos, mi ta express mi mes, no sa. Correcto. Um, hier en der te sali piesnan masha, masha, masha na ese mes, otro bia na no posa. Um, mi no lo bisa mi tu un perfect technique pa algo, dis mi te disculpa di también mes, e errors nan cometir pa je, mi te disculpa di también. Ese mi ta hanya parte di arte, no? Mi no ta hanya ku nyun hende por judge mi art, paso ta dis ami base ta kos, así es una kos. By the way, bater bi. Ba bisa algo ku mi ke duna bon compliment ma jele. en djis ta bo mes mene abo ta un hende ku ta echt bo por wak ku bo ta bo mes mene enton ami esei ta loke mi ta aprishiei di paso e bèrdat ta ku no tin hopi hende por ta ful nan mes kasi ful ora ta gèt tempo nan tin mene wòyels òf ader ta utilisa ke kòne anto mi ta aprishiei si di bo hopi ku bo ta mene mayorei bia bo mes bai mayorei bia mi ken kas tu bia. So, yes, mi ta pregunta lo mas, mas, mas, mi, mi mes posible, pues mi ta haya cu si bo ta bai presenta un version diferente di bo mes, cara bia bo mester hold bo mes riba esei, no? Pues mi, ah, coño, di, bera, mi mester ta de un cierto un character cu mi actually no ta. Dus si mi jis presenta mi mes desde comenzo, bo no por tin a cona ei así, no sa? Anto ami ta hayele, menen, cu hasta, menen, si bo no tin hopi social skills como bo mes, Of whatever, right? Anto bo, bo ta pensa bo tin ku akto mane un otro hende pa bo ta cool of whatever den grup. Being bo mes, hende ta bai appreciate bo mas. Anto, nan ta actually hera bo mas Correctamente. koño. So, tin mane un, Correctamente. en, un pensamento raro e bandan ku ta mane. bo Sí, no mi ta kere hopi hende ta mi ta kere hopi hende tin dise un tiki eh, love hate relationship disi di, Ya. di mane ta na mes persona no sa kico ta safe entre e hendenan besa ami ta djis haya manera djis ta bo mes y si hendenan no ta acepta bo asina djis sigui bay ruman pasobra asina eventualmente bo ta haya bo grupo cu ta echt acep bo pa kico abo ta y bo no mes ta hang in out rond di hendenan cu ta laga bo manera feel manera shet besa. Esa si no facil manera. Um, si, eh, eh, mi, mi no puedo explicar mejor que sí. Acabo de explicar bon, claro. ah, we got it. So, so, so. Um, Kiko mas, Kiko mas. Ma bisa poetry, ma bisa mm. uh, arte tampona. Eh, yeah, arte. Laat me met de kooi canvas, met de kooi un algo die, die draw riba je met die sasi la ke mi man bij als ik ja met de buta muziek, daar le bij normaal sasi mi kooi. Um, poetry, mi ta e porta di, di lyric, no lyrics, um, di thoughts, ku mi ta pone mm. te jis um, rimas nan. Paso mi gusta si rima nan, si mi ta mene jis, mi ta sinta, mi ta koe un palabra, mi ta mene, ta, ta, ta, waki ku ta rima ku ne, ku mi se mene mm. skribi riba jia asina. Mi ta anja ku, jis en general, ya en general e ta djis un un escape di di reality un escape bo ta bai djis drive mas en bo mente especially riding mi ta recomenda tur hende a haci paso e ta djis letterlijk abo mes cu bo mes reflecting Mhm. in the most of the cases and E ta hopi most of biaha the ora nos tin Abo having a conversation cu bo mes riba un papel of den bo telefoon. Correctamente, hopi biaha nos ta, nos tin asina hopi caos den ons mente, mm. y ora nos que biele da, nos ta mane, ah, con esa, que ta echt lo que mi ta bezig ta pensando, of, no, esa que mi ta kri kune, ah, esa que mi se cambia, o sea, y bota echt waki back ora bota escribi. Eta help a reflect. Correctamente. Um, yes, yes. But they, o começar com escribir uma rima, nós tem N, proclamação, sun, of algo, nunca lo me peça assim.

Mane, mi, mi, mi, ora mi llega arriba stage, mi te cambia, mi no ta confortabel ainda, pero ta work in progress. Hey, vai riba je process, basta Tá tu bom. costa riba paso a paso e Aham, bota tá eventually get on un esquer. Cos bota, Yeah. slowly bota queda mejorá. Se bo nunca no purba, bo- bota queda men un caminda pará. Mhm. Conchale, yes, yes, si dat yes. un bon manera pa mi bai den mi random questions dan. Ah, well, ban ribe random na social media oki, pero ban back na random questions. Okay, ah, well, random questions te bai. So, makal bises e eh, cos di mene, si bono purba, nunca bola no crece, right? Exactamente. Awo, eh, random question, mene, ting mene diferente, mene, pregunta den. E pregunta numero uno. Esa person no sempre ta keda pasa door di cambio, no? No ta no ta crece ke kone evolve, siña di nos foutnan enzovoort. Um, mi pregunta pa bo ta, bo ta kere nos ta cambia completo of evolve completo of nos core ta keda meun cos? Si bo ta come deki mi kan go core. Um, ami ta kere honestamente ku bo core ta keda hopi similar. Um, Um, hopi interesan ku ta bisan esaki, um, ma bai un seminar na Colombia, no hopi la tempo pasa, ku ta, ta all about self uh, knowledge, self kennismento. Mm -hmm. En dat ta papi aki tocante di e manera ku ta ta ora bo ta young, ora bo ta un mucha chiquito, e curiosity ku ta tin, e amor ku ta tin, e inocencia ku ta tin, como ta ta ora bo ta young. I ora bo ta wake back, mi ta ta bes ta pensa back, mi ta mene E konan ey semper a remain riba mi pero tog kosnan ta cambia bo ta pone bo barriers nan bo ta siña di deferente kosnan dus ami ta kere e kor por ta par hende ta amor otro hende nan gusta dis bay patras di curiosity bo sa esey ta bay kere e mesun kos pero e kosnan rond di dje kon nan ta siña, kon nan ta adapt na kos, nan sí ta kambia. E ta un everlasting evolution di di humanity i ya. Sa, ma e, ma, so, mi ta pensando riba djele den dianan ki, mene, anto, dor mi ma vis di nos papia awe, Well, nos plania koki tòg, pero nos vis di ku ta awe di dia konseho.

E ta... Mm -hmm. um, meneer Vorel, bosa ko tu hende tin mes un type ku nan también interesado in chekan. Meneer, tin un type pabo, bagay ko abo gusta ko te kos. Meneer, uh -huh. mi, ta, mi, mi type of person ku mi ta into, también hende ku di humor, so, bo me sa, ami ta, mi humor ta okay. so,

Na wak, eh, en general mi ta hopi simpel, mi ta dis un gusto un hende por bin sinta banda mi i papia mm. di, di si su coro, di si un necesidad, mm. no mester play dilanti mi ni nada, bo sa? Mm. Um, mi no ta expect abo ta algo diferente di lo que abo ta, meskos ku ami no ta bezig ta hasi algo diferente di lo que ami ta, no? Mm. Um, Ya, a mi gusta un hende ku mi por hari kuné, I have my love, i i sta onesto, onestamente. Esei ta un kos, bo sa, ku mi no ta feel manda mi ta beza ta wòrdu gejudge ni nada pa loke ami ta, bo sa. I mi ta haña ku esei tin bia ta hopi difísil di haña den hendenan pasobra tòg bo tin bo gruponan, tòg bo tin bo prejudgments. Ami ta un hende ku mi ta hopi amabel, mi ta hopi mi gusta konosé hendenan su miéntu, mi gusta hasi kos na ei, pero hopi bia mi ta haña mi mes pegá Ku efèkto bo bini hende kere ku ami ta un asshole? Bo hende bini kere ku mi ta un algu diferente pasobra nan ta pone e prejudges no? Pero ami ta bini e hendenan ku mi no tin esei e fir ei kuné, eseinan ta e hendenan ku mi ta haña mas attracted tur pa papia kuné, pa haña distá, chill kuné. Bo sa? Bai, bo no ta haña e lift fund bini tin ora, ora bo haña e hendenan ku tin bini e prejudgment di bo kaba, anto nan konse bo

Bo lo, bo lo fall in love cu nessie, but no get it, bo ta bay odia mi. Pero ey! Odia, sa, sa. Mi ta oké. Mi ta kere wak, mi ta kere e ta algo humano, pasobra hendenan ta disproteha nan mes, nan tin experiencia cu hendenan ey. Pero at the same time mi ta kere cu cada hende cu bo ta bezig taña dilanti bo, bo mester cuminsa at least di un square. even no y purba di test it out y along the way bo lo haña red flags bo lo haña cosnan ey ta ser ami tambe ta purba di ta lo mas straight posible cu hendenan y no judge hende na comienzo y despues bo ta haña e red flags nan bo ta haña toxic behaviors nan y di base nan bo ta wak ki kind of friendship bo kier cu hende. Mane si si esto algo mi ta contento about mane mi hopi hende cu conoce mi conoce uno mi jokes nan y cu mi ta hopi honesto, ca mi ta tiki dimas direct. Abo ta bluntly honesto di, di, ey, no tin, no tin mas honesto cu abo. Manan, si, e si ta bonito, paso si hende bai tende un, un rumor of whatever di mi, nan por djis puntam. Paso mi ta bisa nan si ta berdad si of no. Sa, abo ta laat e wisa nan sa, sa, ama si kai. Aha, mene, e, e, e, e ta su, e ta super mene refreshing pa mi pa ta honesto. Sa, y, Mi stima ta pa hende nan tambe cu ta honesto, e ta sina. Great. Yes, yes, yes. Paso era bo no mester fear ku ku ya hende ki bai sinta kan ya bo mm. of bo ta bezig ta pe overthink cosas. Na paso bo por let ik reach out ku bo bisa bo hey, koi ka pasa, koi ki no a pasa, i kita bo mes di judgment. Y ese tal ke ami tambe ta purba di ta di lo mas posible di mi, bo sa? Paso, ya. Di cierta manera pa mas fácil pa comunica y ta cu otro hende nan pasobra si nos bai sinta. Boso kit e bonitesa di djel, eh? Sabe por kata bo? Bo ta, bo no ta gasta tempo, bro, man. Bo no ta gasta tempo. Esey ta algo cu uno di e lesnan mas grandi cu mi a yegi haña ta djis esey. Ora, ora bo ta realize cu, cu honestidad bo, bo ta djis pone bo mes dilanti, hendenan cu kier ta den bo bida, ta bai ta den bo bida, hendenan cu no ta get bo style, ta sigui bai. E ta con time saving, e ta time saving. Yes, yes. Y despues bo ta haya bo mes cu e hende nan rond di bo cu no ta feel mane nan ta drag bo, cu no ta gasta bo energia pasobra nan ta djis hunto cu bo. Bo feel? Ey, oh. nos por bai na pregunta number tres di, exactly. No, no, no mag. Nos vai pia hoki ento prepara. prepara, exactamente. Eh, eh, si nos também amigo oh. hot topics, exactamente. Eh, hottest, hottest hot, topic. Hot, hot. This uh. exaggerating. This, um, IG models, right? IG models. Oh, uh-huh. Uh-huh. Are they models or just influencers? By the way, mi no creo just influencers, algo negativo. Pero vou pôr aqui mm. entre influencers com modelo. Okay, IG models. Mi IG, personal anto opinion. Laga mi sa bo opinion como un professional model. Ken, awoki, okay. pa tan lief con un, sa? No, no, no, magan, magan. Ah, Wak, no, IG no, models, at the end of the day, no ta mes un cos con un model. Mm. Anto un model, pero Mi ta haña ku IG Models ta work riba nan feed, nan ta desaroyá nan feed, nan ta hasi nan full nan page. Un un model den general ta djis hasi yen kos, por ta riba stage, por ta riba kos, nan tambe tin nan feed, pero bo pone un IG model riba un un model base, dus lèt tok pone riba un foto shooting session pa un brand asina grandi òf algu asina, e no ta bai ta meskos, nan mester a dèpt, mentras un. model normalmente lo por hasi algo mas fácil si mirar di un IG model. Bo get mi? Besey mi tene el como ne IG models, si nan ta models of influencers. Paso si nan ta asina um, grandi, paso imagina si. Eta depende tambe di ken, no? Paso ah. tin hende nan ku ku bo ta wak, nan ta IG models, pero at the same time nan nan nan tin masha hopi experiencia den modeling en general. No ta depende. Pero p'esei mi ta bisando bo manera tin mode, paso IG models pa mi tin modelo den nan manera. Yes, yes. Um, tik paso pa mi pa bo ta modelo bo mes por create different moods ku images. Yes, right? Yes, so bo yes. mes ta trese diferente characters nan aden. Pero Yes. lo ke mi ker sa, Mane, ami ta believe ku most IG models ta mas den e direction pa influencers. Paso nan tin nan mene yes. nan stable look and ku si nan traha ku brands, basikamente brand mese traha rond di nan. Paso yes, anan yes. no pusha yega nan, nan ta ei nan Ma get, ma get que eu comento. Uh, me por agree com sei, me por agree com sei, passou maioria de IG models não nan ta hasi nan cos, nan ta hasi nan nan style in Instagram y nan ta haña nan foto, nan ta haña nan base. Um, y e hende cu ta approach nan ta get nan nan placa door de gis e fanbase, de Aha, e per toch nan ta purba di hacer in nan context tambe. Correcto. Mientras un model in general bo ta haña nan ta riba catwalk, bo ta haña nan ta hasi cu diferente brands, nan page por ta bien diferente cos. Pero sa. Nah, paso pa mi mine un un modelo, e por ta un IG model mes, pero si bo ta considera un modelo, si bo ta considera bo mi un modelo, ta bo ta rega Instagram, cli, bo lo a haya trabou pero dor di bo look of bo skills nan. Juist, juist. Si bo ta realiza bo ta hendo trabou dor di bo following,

Mi ta djis bisa manera pa e hennan cu kier puntra pa mi next guestnan, bo por djis bai pa mi Instagram story. Anto manera un par di dia prome lo mi buta manera un banner of riba mi Instagram stories. Anto bo lo por wak anto puntra pregunta. Anto mi ta wanta pregunta pregunta priva te cu awoki e guestnan bai a sa asey. Mescos cu e rende anda priva. Um, a ons well, ready for it. Bo primo pergunta, meneer, bij de mahaya nan ka, pero mi no te kola ken a tres nan dilante, so ken apunta na pergunta ki? Unta nada, unta nada, no te kipe anonim, me sa just answer na, es un ku apunta el sai. Mahaya sa na respuesta, perfecto. Ja is. Um, sa ke punta, what is the purpose of your art? And as an artist, what is your responsibility? What is the purpose of my art and my responsibility? Pensa ku bo purpose, le ta plan di bo art den mene pan, komo ta pensa pregunta bin, don di komo modelo. Baka? Um, e context di modelo of in general? En context di modelo, paso sa ki ta entrevista um, pa bo, pero mama label bo komo model toch, pa hende por sa. Dus mi ta kere kasi tur pregunta ki ta biniendo den direkshon. Wak, Ami ta purba di, Claro, ora bo ta un model, no semper bo tin control riba kico bo ta bay traha den dje, ose Yeah. ta end up di kico bo ta traha, no? Um, ora mi ta traha den collaborations cu otro hendenan, mi ta purba di haci algo out of the common, algo cu ta pone bo pensa, algo cu ta mustra cu Ami no tin miedu di ta vulnerable, di ta mane dis mi mes, bo sa. Um, mi ta haña cu hopi hendenan ta, um, un, tin un mindset diferente den kiko un guy por haci, kiko un chick por haci, kiko ta Correcto. wordo considera femenino, kiko ta wordo considera masculino. Dus ami ke purba haña un balance den esei pa mustra hende nan manera hey bo por ta un manera y y djis ta bo mes bo sa. Mi ta haña cu hopi bia hende nan ta understand cu tur hende tin masculine y feminine den dje and no ta pasobra con bo ta act of con bo ta bisti of algo asina e ta define si bo ta straight, gay, bisexual nada di econa ey bo sexual orientation ta full apart di loke bo ta bisti afro of algo asina ey bo sa bo por bo por bisti masha muhe mes y still ta gestreit manera pa guy so y bo por ta full en omgekeerd y still fal pa guy bo sa e ta manera un cos cu hopi hende no ta no ta pone un link den con ey y den mi den mi den mi modeling mi kier dista un tiki manera mustra kico ami ta y si e ta mustra mas feminine e ta mustra mas feminine si e ta mustra mas masculine e ta mustra mas masculine ta djis ki cu ami ta bo sa dus e ta mane pa pusha hende nan wak mane open un mindset mas den esey um esey ta e primer parti kico ta mi purpose and kico ta e otro parti e responde e responsibility tambe cabo mene na esey mi responsibility ami ke djis pone hende nan pone nan pensa y habri nan mente tudu mas dus ya ami ta hesita un nechi um view on it. So mi ta appreciate si. Um, pregunta number dos, bo ever pone bo mes den un mindset di un diferente character ora bo ta modeling? Uf, yes, yes. um, wak, mi ta haya Mi no a lo bisa un character en general, a mi hopi bia mi ta just embrace un emotion, un animal of depende kiko ta, mane si mi kier ta mane mas fierce mi ta just imagina un tiger of mane un lion of algo asina mane como mi ta wak por sa, y ora mi ta feel algo mas lief mi ta just wak mi mes mane mi ta imagina un baby of algo asina mi ta mira oke un baby lo muska algo asina mi ta purba di just biba mi interesante. mes na algo ku por sa hopi bia mi ta haña ku ami mes den mi mente mi ta relate un emotion cu un cierto cara of un cierto object of un cierto cos y mi ta imagina den mi cara o den mi mente ora mi kier purba di haci algo. Um, loke nan tin bia mi den shoots nan ta puntra mi pa haci mas serio, haci mas serio. Mm. Yo mi ta mane, ok, mi ta bai pensa den un event mane un mi ta mane echt purba na di ta lo mas serio posibel, mas konsentrá posibel i bo ta kambia bo mindset den esei tambe, no ta disi yega, yega asi, yega asi. Dus si, esei ongeveer mi lo ta mi respuesta. Bo nunka no a drenta mene un movie character, nada di esei no si, no? No, esei si no. Mas mene e instinct di bestia, yes. um, inocencia. emotion, inocencia, yeah. wow. e feeling na con ami mes ta wa con un emotion ta mustra, mi te pupa yeah. di ase den mi model. Yeah. Open action. Se se tam, eh, se ting um, hene ku inspiring to be models, elo ta great pa no tendes e kos na ki, ku lo pon help na out pa mene Yes. Um, Naam voor die different characters, no? So different moods, so se ta hoop importante. Amita haya. Claramente, claramente. Exacto. So ban jump pa no nos ta oki. Pa pregunta number tres. Um, Kiko ta e cos mas annoying di ton model? Mene, Kiko annoy bo mas kuba sinya ora bo ta modeling? Of, baget, mene, porta ta perspective di hende ta wak bo of algo yi pasa kubo kubo ta mene, oh, esaki ta annoying, tin diferente manera bo por responde. Um, mi ta kere, en ami no ta yen echt annoy, mi ta jis mane ha yen hopi curious kon eta work, paso ora bo ta bezig ta saca content, aparte di un hende normal ku ta biba su vida normal, por ta tin su Instagram private, Sa. ora bo saca content, bo nunca sa kiko ta wordo hasi kune. Um, ora bo hasi content, eh, Ami, tin bia mi, mi lo saca un content y mi ta mane escucha di na, hey, ma wak bo den un cosa así, mi ta mane pon con e coya llega full te einan, bo sabe, ta mane, e ta un tiki weird con social media te traha cu cona, hey, pero, bo mester definitely get used to it, si bo no ta used to mane di sta mas in the open, pa hendenan wak bo tur e cona, hey, ta algo cu bo definitely, definitely, definitely mester ta ok cune, paso, si no bo por haña anxiety, bo por haña yen cosanan cu. No ta healthy pa bo paso bo no sa kiko ta wordo tra hasi cu bo content. Sea, bo mes ta aware cu mene ora bo bute e fo, casi e no ta bute mas. E ta bai ta eynan, e no tin, e no tin revuelta y bo mester ta ok. Pesey ami ta purba di hasi tur mi content lo mas ami posibel di loke mi, ami kier cu hendenan wak mi manera dje, mi ta purba di hasi esey. Paso ora, ora e bin bek, ora nan hendenan papia di dje, mi ta bisa, ey, ama dicidi pa hasi coy y pesey ta eynan. Pues ami ta fuck cu Correct. Yeah. Mene, si, si te coco unos, mene, henden kuta buta content e fo. Eta so si bota fuck ku kiko hen su opinion ta. Ja, is Eta ho eh, pisker. getting over a barrier di mane Aha. word kiko hen nan ta hopi importante den e modeling work. But Paso, mi hopi sele, e por dat importante den kas tur hende ku ta create content. den butu. tur hende, tur. Ta sa. Eigenlijk den, den tur hende nan bida. Ta. Si bo ta bai base bo happiness ah, of Riba bo otro hende su opinion. joy Te. riba bo, bo work, riba otro hende nan su opinion, bo nunca ta bai hi- hi- Sa, sa. reach unda abo kier. Eh, bo mester later ta ok ku djis bo mes work, ku Mhm. contento ku abo, kon abo ta mustra, kon bo body form ta, kon Ta. bo content ta, e klur ke bo ta skibi loke bo ta expresa di si abo ta happy kuné no wòri kiko otro hende ta bai bisa di dje pasobra e ta abo kla ta. Baby boso kita prat manera ami bo papia manera un fotografe manera ami no ta mi gusta mi mi ta happy oke amo ta si mi ta happy ku mi content ku mi fotonan ku mi ta post pero mayoria di mi portretnan deep down Awo m'a cuminsa gusta nan. Awo m'a gusta nan. Como cuminsa? M'a get, m'a get, m'a get. E ta, e, sep, paso bo no ta the only one out there creating content. Aha. Bo no ta e unico cos. Des, dos, subconsciously tin bia bo kier djis compare cu hendenan. Bo ta wak Ta, cu eso, eso hendenan cu a normal. siña bo, hendenan cu a siña bo, hendenan cu pages nan y bo ta wak nan content y bo ta mene,

ami ku un fotografo den ken mi por pruba hasi e style ki pa bo of whatever pero e ta keda ami entonces si ami gusta den awo en mi despues añas dje despues añas den fotografi por fin mi a wene el pasa e aña aki of aña pasa mi a cuminsa aki wene mi por wak kon mi gusta den mi portretnan el ta hopi esun den mi ta kere esei ta dje e reflect e work tambe ku bo ta hasi no te bia bo ta gete mi ta kere ku hopi ene tambe mester separate e fact di good work with likes with um, shares tudo com ei ei good work não tem nada a ver com ei de good work tá diz am I happy with my own work and um, what did it make me feel while I, while I was ah. doing it tá meu that is that, that's it honest honest thing uh, yeah, mm. sempre Conoci Maya Ribiar p'e la mi no tin un filter. Mi portretnan cu mi gusta mas, cu ami gusta mas, most likely tin e menos likesnan. Paso nan a tin, ah, sí, sí. tin e, e popping color cu ta hala atención. Yes, yes, Paso, ami te bisa verdad, ora mi ne costa birando, mi te kere tu fotógrafo sa esaki. Ora costa birando tiki slow, bo no tin mucho bookings, Oye, bo ta drop par cu bo saku hende

So uh, esey ta dope. Nice, sa, sa, sa, nice, sa, sa. Esey ta nice. Ora bo pa bo mesum content y, y ah. work mesum cos. Mi ta kere esey ta unda bo mester work towards si bo kier hacer un profession, bo sa? Correcto. Si bo no ta haciendo un profession, hace lo que bo kier. Mm -hmm. Enjoy bo mes, cos na ei. Um, pensei, a mi mes a dis, Ganas mi mes oud paso mi kier di ta able to haci tur cos. Si un hende bin approach mi mane, hey, mi kier esta aki di bo, mi ta enau, hey, ta trabao e ta ruman, bo sa? Um, bo sa, tin bia e best, e best, best worksnan cu oud bo ta haña pa bo mes, no ta haña nada di like. Sa, sa, sa. Sa. And there's no good pa bo tin bia nos mene good things aden, nan there's no good a pop. Nan there's no good a kibra bira grande. By the way, nos ta jump pe ultimo pregunta. Antes. Aha, bo ta kla p'e? Well, dan bai, ultimo pregunta. Sa, sa ki ta simpel. Un pregunta, Mhm. mi ta kere bo por responder con un sí of no. Ok. Em, kiko ta bo vision pa futuro? Dis un sí of no. Sí of no, sí of Sí. no, sí of no. Ah, ok, mi debe bisa sí. Ok, kla ta, nos ta Ei, bala, se yo. ta tur, se ta tur ku... Ok, kimi ta vision wak? Um, mi ta planeando di sigui studio. Um, mi ke acaba mm. un study ku mi ta hopi importante pa mi mes, un, un milepoint pa mi mes un vida ku okay. ta gis chiropractic, healing, mi gusta sei. Okay. Mi sempre ta gusta di ayuda hende y mi ta kere eh, ta algo ku mi ta bisa, okay, se kita ta un achievement pa mi vida. Mm -hmm. Um, modeling wise, mi ta planning pa di sigui riba bay, wak, po nunca saki ko Bo ta bai pop off, si bo ta e next day di tempu, nunka sa. Si mi kere, sa, sure, e lo ta hopi nice. Si mi no hera, mi ta happy mesun kos, pasobra mi ta djis bezi ta hasi mi mesun kos, mi ta studi tambe, mi tin mi futuro planned out, bo sa. Mi ta kere pa e futuro mi ta spera di tin haña mas trabounan, crece un tiki mas, haña mas following base pa mi por djis spread out mas awareness den diferente kosnan ku nos komunitat hendenan falta den e sentido di self reflections, kosnan ku ami mes a siña mi gusta partinan ku hendenan i mas hende mi por yuda den esei ey awesome awesome por ta algo den acting nunca sa mi ta sali den e next elite of algo asina ey bo nunca sa ruman bo nunca sa mi ta bai ta na Spaña dus.

Si e yega, nos ta abri el, nos ta risibi ku man abri, i si no, nos ta sigui bai. Sara, Juan sete a seis. Am, ta tin algu mas ku mi kier bisa bo? A pensa. Ah, am, boso a menshona over di ku bo gusta yuda ku tur e kone. Ya, Ami, ya, ami ya. me personalmente sa esei kaba, pero mi por a realisá mas di ora ku mi a dis'e aks bo mene, Ey, boso kiko? Bo por share bo knowledge kontigu ku e proyekto ku mi ta trahando, ku e modelonan ku development? Anto, Sa, bo no a di take a second pa pens'é, bo a bisa sí di biaha, bo a yuda mi riba un shoot, no solamente papia ku e modelonan duna nan tips ku tur kos, so mi èk ta appreciate esei di bo banda, so thanks. Mi ta agree ku Awor, nice man, awor nos ta sala guest sin nan te. Sa, sa, sa, sa. No bam muchu deep den dje, pa konde? No bam muchu deep. Sa, ey, mi ta sa klama baya te, no. Ey, lanta, lanta, lanta, lanta. Ey, Mas ai, eh, ai, ei, todo un pleasure sir, man. Ja, di verdad, ei, thanks op bin papi kumi. Papa great. Mene, mi sima e, e idea como bin kiki nana, pues mi te haya un conversation con e hopi interesante. Anto, e conversation dan tame pa mi interesante. Hopefully, hende ku tende ta interesante, Pero e ta hopi interesante pa mi. So, sí, vos sabe, mi ta quiere cu... Mi ta interesante. Eta un... Abo mes ta en más info, bo ta en más perspective, yeah. pero tu rehen cu ta bezig ta walk, bo actively tambe por si algo, bo yeah, nunca sabe kiko, kiko te cosnan cu hen ta mester escucha de una vida. Yeah. Dus, uh, yeah. nice, eta un good concept, en espera cu bo decide bij y crece. Yeah, man. Um, I want... Esaki bo tin algu mas ku bo bisa bo ke shout out mende proyektonan duna bo Instagram whatever bo kier pa mi ku mi close off. Ah, mi ta kere ku mi Instagram ya ta puni banda di e kos ki paso si no bo no lo invite den ki pa kwenti. Correcto. De resto nadi, ah, masha danki pa invite mi, mi ta spera Sa, thanks kosa José. positiva i bon den esaki. I no mester hasi shoot pa hende, nos bla- blow away hende su mieu. Eto un. Osa, osa, Soon, osa, osa. soon. Postigo e Lo mi flat. mi bai, bro.

Será mi debe sin un staycation type shit? I guess esta palabra. Mi debe bij de un cueva privada e un rato. Moet ik zien. Oké. Um, Aan, aan. hey guys, Zeker oh, ben. lekker. Oh, dit is er ook hier. Dat de hoop, hey, dankie, legit dankie. Um, guys, dit is eh, die tres episode. Dit is eh, Jordan van Putten, modelo, Yes, yes. artista den tu soort die vormen, pastioso,